बतैयौ आब आँय? आठ महीना पूरा भऽ गेलै ई लऽ के हम कतऽ कतऽ हम फिरैत रहू लऽ जायब टेंशन नहि लिअ आब एना ई छुप छुपावके बात है अहाँ साउस भेलियै हम आ एक बेर जे डायरेक्ट लऽ जेबै घर पर लोक की कहतै कि साउसके घरवाली बना के लऽ एलै तऽ ई करऽ से पहिले नहि सोचलियै करऽ से पहिले अहूँके मन छलै कि हम अकेले केलियै हँ रे दुनू आदमीके मर्जी से भेलै ओ हम मानै छियै लेकिन आब तऽ ई हालत भऽ गेलै ई नौबत पे आबि गेल- आबि गेलियै तऽ आब तऽ लऽ के चलू ने हमरा अखन लगा सकै छी बुझलियै आ ससुर जी बुझते तऽ की कहते हैं कोनो किछु बुझब हमरा ओइसे मतलब नहीं है आब हमरा ना उठा बैसा में बहुत दिक्कत होइए हमरा लके चलू तऽ दिक्कत होइए ना तऽ हियाँ बर्दाश्त करू डिलीवरी होते तऽ इहे होते बुझलियै ज्यादा टेंशन नहीं लिअ ना एत एत धिया पुता नहीं होते ए। अहाँ अपना घर लऽ चलू हमरा की पता कि एतेक भऽ जेतै हमरा तऽ ऐसमझ अहाँ करै छलियै हम करै छलियै हमरा तऽ ई नहि पता छलै कि पेट भऽ जेतै देखियो जहिया भेल है पेट तहिया आके कहने रही ना कि हम आके बच्चा के दिया माय बने वाला वह वह द्वारा टेंशन भ गेले ई जे नहीं रहते तो आराम से जाइयो आबे आ सके छलिए आ भी जे जेबे तो किया ओतन अल्लाह देती है अहाँ के बेटी की सोचते अब सोचते बेटी की छोड़ सोचते वैसे हमरा मतलब नहीं चाहे बेटी के सौतीन बन के रही तो जे बुझियो जे बुझियो हम दोनों बेटी अभी नहीं ले जा सके छी बुझले कि नहीं अभी जना जे चल रहा है चले दियो देखो हमर हालत बहुत गम्भीर भेल जाइए किएकि आठ महीना पुरि गेलै हम नौमा महीनामे हाथ लागि गेल छी आ एतऽ जे धियापुता भऽ जेतै तऽ की कहतै लोक देखियौ यहाँ होते तऽ कहते पापा वाला है ससुर जी वाला है एना केना कहि देतै हम जनै छी ने ककर वाला छी अहाँ ई वाला लऽ के हमरा ओतऽ जेबै तऽ लोको सब देखते तऽ की कहते की कहतै किछु नहि की कहतै। कलुआ के जे साउस एलै हन पेट लऽ के एलै हन नहि कहते औना प्रेम करे वाला के तो हजार गो रहे छे उंगली उठावे वाला प्रेम के नाम नहीं लियो यहाँ प्रेम के नाम ले छियै तऽ बड़ा खराब लगे इएह के तऽ डर है हमरा किया बुझलियै साउस के दामाद से प्रेम नहीं भ सके छी दामाद के साउस से प्रेम नहीं भ सके छी प्रेम भऽ सके है हाँ। तऽ बेटा वाला प्रेम होइए बुझलियै बेटा ई वाला प्रेम होइए ई तऽ हमरा

तऽ सएह सोचियौ जे ऊँच नीच भेलै से भूलू आब ई अरे यहाँ ऊंच रहतै नीच बिसरि जबै लेकिन ई ई पेट केना बिसरि सकै छी अरे तऽ यहाँ रहतै तऽ कहबै ने कि ससुर जी ना, है से के नाम हमरा ससुर के ई- ई पाप हम रख देब माथ पर हाँ? हमरा ए, ससुर के ए, हमरा घरवाला से अब हमरा धिया पुता हुआ वाला छी जे हमर हमर घरवाला नहीं बुझते

आय कली को अहाँ के लाज विचार नहीं होइया लाज विचार कथी के देखियो। हमेशा झगड़ा करत रहे हमरा झगड़ा करे- हमरा यहाँ नहीं रहे का बुझलिए कथी ला झगड़ा हम घर करै जाए छी रे झगड़ा किया करै छी से कहि ने अहाँ जे छै हाथ जे उठबै छियै साउस हैत उनका पेट में बच्चा हमर छै आ तखन अहाँ एना कऽ रहल छी आय छी कही- वएह तऽ टेंशन है कहि ने कहि ने

ई बच्चा हमर नहि छै ना सुनियो ने बे है की बजै छी मेजबान है कहलकै तऽ बुढ़ारीमे बियाह केलहुँ है कते मंगला चंगला के बाद जे छै वंश बढ़बै लए एकटा हमर बच्चा हँ, अछि हम तऽ कहै छी कि अहींके है बुझलियै तोरा लेकिन कहने सुनियो बे तोरा कहने कथी कहतै फेर कहने कथी

हमरा से शादी करे ला तैयार है ई धिया पुता अहाँ के नहीं है ई निमनवा के धिया पुता छै हम एका संगे एका घर जाऊ ए, बात रहे सा पीछा कहलियै? छोड़े वाला छियो ये की कहलियै फेर से कहियौ तऽ ई बच्चा अहाँ के नहीं है यानी ई बच्चा हमर नहि छै ना ई निमनवा के छी हम ओकरा संगे एकरा घर जाऊ अहाँके कनिकबो लाज धाक नहि ठीके भेल लाज। आँय? हाँ? अये दामाद आ बेटा में कोनो फर्क होइ छै फिर फालतू नहीं बाजू ये हमारा रिश्ता फरिया हुई है तऽ रिश्ता नहि फर्क छै आय मतलब कनिको अहाँके सर्व किछु नहि देखत की भेल। जीत रहलै, अखनो ई सब- टाइम है। ए, ककरो पर आ किछु मेहमान अहाँ की केलियै ए, हम की करबै हमरा की पता कि एना करत